Wiase mu ayewee, wubetumi asi gyinae a ɛbɛboa wo daakye. Wubetumi nso asi bi a ɛmmoa wo koraa na ɛmfa mfasoɔ mmrɛ wo. Yɛn mpanimfoɔ pii asi gyinaeɛ a ammoa wɔn, ɛde ɔhaw ne abenedie ne setwere na abrɛ wɔn. Ɛno nti na mpanimfoɔ se, Panin deɛ, obi nyɛɛ bi da, nanso akwadaa deɛ, obiara yɛ bi pɛn. Yɛne mpanimfoɔ bɛdi nkɔmmɔ, atwetwe nkɔmmɔ, wɔn abrabɔ mu. Gyinaeɛ bɛn paa na wɔasi wɔ wɔn abrabɔ mu a ammoa wɔn? Ɛdɛn na wɔasi wɔ gyina mu nso nso a aboa wɔn na apagya wɔn de wɔn akɔ mpɛmpɛnsoɔ bi. Ɛno na Tik TV yɛakɔ akɔfa aba na yɛne mpanimfoɔ yi reba abɛdi nkɔmmɔ, atwetwe nkɔmmɔ, apɛnsɛmpɛnsɛn wɔ abrabɔ mu. Ɛyɛ sereɛ, ɛyɛ anigyie, ɛyɛ nkɔmmɔbɔ, nkɔmmɔ wɔ hɔ dwumadie na yɛde abrɛ Efiada wei ne Efiada biara wɔ berɛ a abɔ anwummerɛ nnuonum pɛpɛɛpɛ sharp na woatena ase. Wo somfo yɛ His Excellency Nana. Kwame Owusu, Nana Tino, di akyem President, hyia me Efiada yi ne Efiada biara. Rider abusuafoɔ yɛma obi biara dwo mo akwaaba de wo ba Tick TV so. Yɛhyɛ mo bɔ sɛ nkɔmɔ wɔ hɔ dwumadie yɛde rebrɛ mo. Ɛnnɛ yɛ Fiada, Oforisuo bosom no ne da a ɛtɔ so nkono, 9th April 2021. Yɛahyɛ nkɔmmɔ wɔ hɔ dwumadie no ase, ɛno yɛhyɛɛ mo ho bɔ sɛ yɛde bɛbrɛ mo Efiada biara, Efiada wei ne Efiada biara, ne berɛ so, Nonum Aboe nko ara deɛ na His Excellency Nana Kwame Owusu, Nana Tino, Diakyem President matena ase no, na ɛnneɛ ɛno ho nkɔmmɔ ara na yɛde rebɛdi, na ɛnnɛ yɛne akukudam bi paa na ɛreba abɛtwetwe nkɔmmɔ, nti gye berɛ na tena ase, meretwa me ho tiawa, meba a, mɛyi onipa a yɛne no reba abɛdi nkɔmmɔ. de akyerɛ. Yɛatwa yɛn ho aba sisi a, yɛba a, yɛde nkɔmmɔ no bɛhyehyɛ so. Wiase mu a yɛwɔ yi, wubetumi asi gyinae a ɛbɛboa wo daakye. Wubetumi nso asi bi a ɛmmoa wo koraa na ɛmfa mfasoɔ mmrɛ wo. Yɛn mpanimfoɔ pii asi gyinaeɛ a ammoa wɔn, ɛde ɔhaw ne abenedie ne setwere na abrɛ wɔn. Ɛno nti na mpanimfoɔ se, Panin deɛ, obi nyɛɛ bi da, nanso akwadaa deɛ, obiara yɛ bi pɛn. Yɛne mpanimfoɔ bɛdi nkɔmmɔ, atwetwe nkɔmmɔ, wɔn abrabɔ mu, Gyinae bɛn paa na wɔasi wɔ wɔn abrabɔ mu a ammoa wɔn? Ɛdɛn na wɔasi wɔ wɔn agyina mu nso so a aboa wɔn na apagya wɔn de wɔn akɔ mpɛnpɛnsoɔ bi? Ɛno na Tik TV yɛakɔ akɔfa aba na yɛne mpanimfoɔ yi reba abɛdi nkɔmmɔ, atwetwe nkɔmmɔ, apɛnsɛmpɛnsɛn wɔn abrabɔ mu. Ɛyɛ sereɛ, ɛyɛ anigyie, ɛyɛ nkɔmmɔbɔ, Nkɔmmɔ Wɔ Hɔ dwumadie na yɛde abrɛ wo Efiada wei ne Efiada biara wɔ berɛ a abɔ anwummerɛ nnɔnnum pɛpɛɛpɛ sharp. na watena ase. Wo somfo yɛ His Excellency Nana Kwame Owusu Nana Tino di Akyem President. Hyia me Efiada yi ne Efiada biara. Right abusuafoɔ yɛma obi biara akɔ aba bio wohwɛ yɛn live wɔ Facebook na YouTube nso yɛda mu live ɛyɛ Take TV nkɔmmɔ wɔ hɔ dwumadie na yɛde brɛ wo Efiada yi wohwɛ ɔkyerɛma no a na onum no abɔ afa ho simma no ɛduru pɛpɛɛpɛ Na ɛnnɛ, me ne ɔsɔfopɔn kɛseɛ na ɛreba abɛtwetwe nkɔmmɔ. Na wo deɛ, ma yɛnkɔ nkɔmmɔ so. Reverend Pastor Emmanuel K. Kankam, Reverend Pastor Emmanuel K. Kankam, ɛna nɛ yɛne no ɛba bɛdi nkɔmmɔ. Ɔno ɛna ɛyɛ founder, leader, ɔno na ɔyɛ asɔre nyinaa kɔfaba, Emmanuel Apostolic Church. Ɔno a ɔyɛ kɔfa bae sesei ara deɛ, ɔno ara na ɔgu so tua no a Nyame nam ne so de nsɛm pa akɛseɛ no ma Nyame mma. Ɔsɔfo, me mu akɔ aba. Yaa agya.
Na mpo mbɔkɔɔ deɛ. Awurade adom. Yɛhyia yɛ nso akyɛ.
Nokorɛ.
Nokorɛ.
Ɛnɛ nso yɛyɛ fortunate sɛ yɛnya wɔ nkɔmmɔ wɔ hɔ dwumadie so. Ampa, ampa. Reverend Bishop, ɛɛ, ɔno a ɔyɛ kɔfa bae Ɛba ɛɛ Emmanuel Apostolic Church Bishop Kankam. Ɛsɛ di na no ano. Ɛyɛ Bishop yɛnhyɛ nkɔmɔ ase. Ɛɛ yɛka sɛ Reverend Emmanuel K Kankam a ɔyɛ hwan? Yo, meda ase. Reverend Emmanuel K Kankam ɛyɛ aberante a ɛɛ mɛfa ne sɛ ɛɛ Awurade adom Nyame afrɛ no wɔ n'adwuma mu na waware, ɔwɔ ɛyere baako pɛ na ɔwɔ mma a ofiri Kumasi Ashanti region na Awurade nam no so de Emmanuel Apostolic Chapel International aba wiase nti so far no mɛtumi aka no kakra ɛno no. Wow, wow, sɔfo aware, okura ma sɛ? Sɔfo aware yere baako, ɛnyɛ mmienu. Ne mma yɛ nnan, four.
Dabi, mmaa mmiɛnsa, barima baako. Mmaa mmiɛnsa, barima baako.
Yɛda Nyankopɔn ase, ɛneɛ Nyame adom aka ɛyi pension baby, aka pension baby a sɔfoɔ de ne bɛka ho na kyɛsɛ ebia me na mede ne sɔso ama no nti abusuafoɔ. Sɔfo pe wɔ mpe o, aka pension baby ɔde bɛma me, ɛno deɛ me me anka na me request. Sɔfo maame ne hwan? Na yɛhwehwɛ sɔfo a yɛbɛhu no wɔ he? Sɔfo maame ne hwan ankasa? Yoo, Ɛna ne sɔfo papa nso ne hwan? sɔfo Ima ne maame yɛfrɛ no Madam Agnes Adutwum hɔ a. Okay. Wohwɛ na wɔ Kumasi sisi a ɔte ase. Okay.
Ah, na sɔfo papa deɛ unfortunately no wafiri mu. Oh. Ɛyɛ Mr. S yi kankam. Ɔnte ase. Ɛhɛn.
Na edin a wo maame no papa de ma wo ankasa ne sɛn? Me din paa yɛde maa me. Ɛde ɛhyɛ da Me maame de maa me yɛfrɛ me Kwadwo Kakari. ɛno ne din a yɛde maa me kwadwo kakari ya na eh, kankam ne ɛhɛn kankam no ɛyɛ me sɛn that is me papa din ɛno nti ɛyɛ kankam family ɛhɛn ɛno nti ɛna me de Emmanuel kakari kankam oh, saa na deɛ ɛhɛn nti kei no stand for karikari ah, oh, ɛhɛn ɛhɛn. Yɛnhwɛ sɛ yɛahu sɔfoɔ maame ne ne papa na sɛ ɔfiri Ashanti Region deɛ a, yɛmmisa sɔfoɔ sɛ, eh, Nyamedwuma wohyɛ aseɛ sɛn? Hmm, asɛm kɛseɛ na abɔ so yi. Well, Nyame adwuma mehyɛ aseɛ eh, akyɛ, akyɛ yie. Sɛ menka time koraa a wɔdee me, wɔdee me as a reverend minister, it's about 22 years now. Twenty two years. Yes of course. Wow.
Time a me me bɛ gye awurade di yɛ na ɛɛ eh, misua kakra. Okay. Ɛno nti mekae sɛ sa those days no yɛanwo me wɔ ɛɛ eh, ɛɛ eh, sɛbi anto kristosom bebree. Mm -hmm. Do na me maame ne papa ɛkɔ asɔre. Ne yɛn nyinaa kɔ bi but na ɛnhyɛ da nyɛ papa ne yɛnim kristo. Ɛno nti time a mebɛhunu awurade Ah, memfa no sɛ wode me as a reverend minister no deɛ, ɛyɛ it's about 22 years now. Mm. Wow.
Nsɔfo ayɛ nyamedwuma no for mfirinhyia aduonu mmienu, Saa, 22 saa, years. saa, saa pɛpɛpɛ.
Now, eh, ansa na Nyame ɛbɛfrɛ no, ɛnim sɛ asɔfofoɔ mpanimfoɔ bebree, obiara hyɛ aseɛ a, ɔwɔ tebea bi mu ɛna Nyame ɛde frɛ no. Na menim sɛ asɔfofoɔ nyinaa nso, Nyame frɛ, nya, ansa na Nyame bɛfrɛ mo, moaso ɔden papapapapapa, na wɔaso ɔden. Oo, na m'aso nyɛ den. Me deɛ ne sɛ, na m'aso nyɛ den, baa me so a na menhyɛ da nyɛ Kristoni. Mekɔ asɔre, those days na yɛkɔ Presby, hɔ na na yɛ papa wɔ, but ne nyinaa mu no, na yɛnhyɛ da nyɛ Kristoni, baa na m'aso nyɛ den. Nti na me nyɛ obi a me kɔ asɔre, me so a ma so nyɛ den, me deɛ na me deɛ no no. Mm-hmm. Nti nyame frɛ wa mmerɛ. Dabi dabi dabi dabi.
Ɔfra hye wa na afa. Ɛyɛ eh, so easy akora. Yɛ frɛ sɔfo deɛ so lucky yɛ fra hye na na ɔfa. Asɔfofoɔ bebree nyame frɛ mo ɔbrɛ paa. Ɛdɛn ntia?
Well at times no yɛ a na normally no egyina nipa no background ɛne baabi a na okoduru yɛ. Sɛ nipa ekoduru tibea bi mu na ohun sɛ owura saa tibea na ɔkɔyɛ addicted a, ɛyɛ highly sɛ wobetumi anya no easy. Nti gye sɛ Nyame mmra a waka ato hɔ Sɛdeɛ Bible kaeɛ no sɛ sɛ mmerɛ no wie du deɛ a Onyame soma nti time no so a definitely no wobɛkɔ ba me no mamfa no saa difficult no ɛyɛ easy ama me. Nti ansana wobɛwura asɔfodie mu no ɔbra bɛɛ paa na wowɔ mu a asatena wanu ho wo ho a w'ani annye wo ho sɛ wokɔɔ saa bra no mu? Oh well.
Time a me mɛgye awurade nniɛ no ɔbrɛ a me kɔɔ mu ara ne sɛ eh sɛ ɔnim sɛ eh mmaa asɛm deɛ ɛnyɛ bebree baako pɛ ɔbaa baako pɛ na me ne no me ne no hyia just one day na na ɛkɔ fa nyinsɛ nti through that no ɛna ama me koraa me kɔn annɔ sɛ mɛyɛ bɔne bio nti through saa ɔbaa no ɛna ɛmaa me bɛhu Kristo na menyɛ basabasa na me nim ɔbaa koraa But through saa wɔbaa no pɛ ɛna pressure a me kɔɔ mu ɔbaa no family na wɔn se wɔn wɔ sika those days wɔn kɔ aburukyire kwan so London ne adeɛ nti me so saa tɛm na hiani bi ba te sɛ me na wakɔ fa sikani ba na ɔbaa no so na ne ho ɔfɛ yie nti na wɔn ɛmma kwae nti ɛyɛ nsɛm bebree nti me through asoɔhyeɛ ne adeɛ no na woman bi yɛfrɛ no sister dufie Ɔbɛkaa Nyame asɛm kyerɛ me nti through that na na me sakyerae a manyɛ basabasa bio till now. Nti saa ɔbaa no na aware no? No no no no ɔbaa no waware koraa awo mma bɛyɛ mmiɛnsa nnan koraa ansa na me me me wareɛ deɛ nkyɛe saa. Meware no nti ɛdi how many years? Oh roughly me wɔ seven years ɛnie. Oh that's great eh, nti seven years no mu na yɛanya

Yeah it's good feeling no yɛ kama bebree ma wohu sɛ ma waste me years bebree koraa wɔ wiase because sɛ woba Kristo mu a Bible sɛ obi ba Kristo mu a bɛyɛ abɔdeɛ foforɔ ma nneɛma dada no nyinaa atwam nti yɛhu sɛ abɔdeɛ foforɔ so deɛ eh, waa wohunu sɛ ɛyɛ eh, eh, good mehu sɛ ɛyɛ fine paa but ɔtaeɛ ne amanneɛ bebree wɔ mu ɛno deɛ definitely no menim sɛ yɛnnuru hɔ yɛbɛduru hɔ alright wokɔ school kakra oh yeah awurade adom yesu adom wodo he education um, educational background me wɔ tertiary okay yeah meyɛ me first degree ɛwɔ okay. central university na yɛkɔ so bɛ oh mekɔyɛɛ me theology ɛwɔ hɔ no yeah. Okay.
Mm. SHS wo yɛ course bɛ?
Yeah, SHS deɛ. Saa berɛ no koraa na ebi a na yɛ JS. Na na na na yɛ senior secondary school. Yeah, yeah. But me deɛ no deɛ ɛyɛ by his grace yi o. Okay. Time a me wie JHS no. Na because of sɛ na mi sɛ na nyame ayi mi sɛ daakye ɔde bɛn adwuma nti mi find ne difficult bebree because. eh, ahokyerɛ ne nneɛma nti mewie a mekɔ eh, secondary school no form two ɛna ahokyerɛ nti mantimi antoa so bio nti eh, secondary school deɛ ɛndee form two but mea na me upgrade me ho yaa mebaa mebɛtwerɛ yaa na menyaa ɛyɛ eh, secondary school set no ansa na mede ɛnta ɛyɛ university na wo upgrade wo ho because yɛpɛ sɛ yɛhu abrabɔ ndeɛ yaa yaa deɛ ɛteɛ ne sɛ sɛ dɛ maka no Background no na ɛyɛ me parents side no na ɛyɛ poor kakra. Nti eduru baabi no na school fees tua no ntumi mma ɛwɔ secondary school no. Ba me nso meyɛ obi a m'ani gye school ho. Nti meyɛɛ m'adwene sɛ ɛkwan biara a mɛfa so biara mɛhwɛ me ho no. Nti mewurawura businesses nom ne nneɛma nneɛma bi mu. Nti me ara mewura mu, menya sika a na ma kipu tew sɛ mede ɛfɛ daa me ho ara de twerɛeɛ nyaa cert ansa na mede sɛ ɛnta ɛyɛ university. School mu na wo talent yɛ dɛn? Wɔ school deɛ na infact na me talent paa deɛ na mepɛ sɛ meyɛ ɛyɛ doctor because na menyɛ obi a na me asɔfodie wɔ m'ani so. Mm-hmm. Aha, na afei so na m'ani gye akwantuo ho. Enti medisaadee sɛ daakye mɛkɔ akɔlivu wɔ ɛyɛ Canada, ɔman nso a na mame ne no no. Ya, mepɛ sɛ mekɔtena hɔ na mewo me mma bɔ me bra wɔ hɔ. That's great. Mhm.
Nyɛ deɛ nnipa hwehwɛ na ne Dabi, nsa dabi, ka o. dabi, dabi, dabi, Awurade dabi.
Nyame. Bishop, eh, yɛnhwɛ wei so, eh, wo school no, eh, fa no school mu adeyɛ sɛ yɛwɔ sports wɔ hɔ, ɛne, na wɔyɛ dɛn wɔ hɔ? Well, school na meyɛ obi a um, na m'ani nnye saa nneɛma no ho because na mesuro me ho. Me papa yɛ footballer. Okay. But me no na m'ani nnye ho. Na mewɔ adwene bi wɔ m'adwene mu sɛ anhwɛ a mekɔbɔ bɔɔl obi bɛtwa me mepira. Ɛba saa so a deɛ mpɛ sɛ meyɛ daakye no mam. Yɛtwa papa mu Yɛtwa me a ma mepira. Well, me papa pira da. Nti ɔbɔ coast in those days. Okay. Ah, na nkɔkɔbɔ kɔtɔkɔ koraa. But yɛ twaa no no na stopping no. Okoduru akyiri paa. Ya yɛ fie na football rest wɔ me elder brother koraa ɔno so bɔɔ bɔɔl raa kakakraa bi nkɔ no koraa so ɔmo gye no one of the teams no mu baako. Ɛno nti na me mfili sɛ mɛbɔ ne ɔmo atwa me ama me me deɛ mpɛ sɛ meyɛ na ntoma ama mu.

Yɛne Bishop Rev. Keikankam Kakari Emmanuel ɛka ne din ho. Ɔno na yɛne no adi nhyiamu ɛnnɛ anwumerɛ yi na yɛne no retwetwe nkɔmmɔ wɔ Nkɔmmɔ Wɔ Hɔ dwumadie so. Na waka kakra, waka kakra. Yɛbɛkɔ so. Abrabɔ no nsiiɛ. Yɛbɛwura mu details ankasa. Nyame dwuma mu, ɛdeɛn paa na nhuuiɛ? a ɛnam so ma afe deɛ ɔmaa ne nsa so sɛ afe deɛ Nyame mɛyɛ wo adwuma. Yɛkɔ saa nkɔmmɔ no so. Yɛmmra Bishop, ɛdɛn na wohuiɛ? Yo, nea mehuiɛ deɛ, sɛ ɛna medii kan ka kyerɛɛ wɔn no sɛ eh, tebea a mekɔɔ mu, ɛyɛ saa ɔbaa no a mekɔfaa no no, ɛmaa fie ne wiase koraa no nyɛ me anigye. Because saa, wɔn wɔ sika, nti wɔn de me kɔɔ police station nyinaa sɛ yɛmmɛkye me. Nti ɛma me dwane firi fie. Nti na me menni fie bɛyɛ three days. Nti baabi a mewɔ mewɔ hɔ one day na woman bi bɛka nyame asɛm kyerɛ me sɛdeɛ mekaa sɛ maame du fie saa na ɛfrɛ no. Nti maame gye dii na berɛ a mebɛhunu awurade no wieɛ no mehu sɛ nyame mu ɛde. Ɛno nti ɛmaa mede me werɛ ne m'adwene ne me biribiara ɛmaa Kristo sɛ mɛyɛ n'adwuma. Tam a wofiri fie no three days no ɔda he? Ɔda abɔnten? Well na menna abɔnten na mededa me nnamfofoɔ so. mekɔ ha na mekɔ daa kakra na ma baa na third day ne deɛ mewia me ho bɛda afie midnight because na ɔmo tetɛ me sɛ yɛbɛnya me akye me saa tɛm so mesuro nti na kyerɛ sɛ na ɛyɛ serious aha saa ne kɔɛ
Because bishop ọba nna ẹma wo bẹ sakra ba. sa sa sa by force baa na mu ni sẹ na ẹnyẹ wọ no a na mmom nyame na na ẹfrẹ mi anfa hɔ anka na mi mba because na mi obi a na mi mi mi mi mẹni gye sẹ sikasẹm nom ne mẹyẹ bibi saa na mi de atu kwan nti ẹnyɛ ɛhɔ anka mi mba.
that's great na ɛɛ. yɛ wobɛwura asɔfodie mu ɛm sɛ wode ka hu asɔfofoɔ bebree
ɛɛ me koraa menhunu koraa no deɛ na ɛma m'ani nye sɔfodie ho wobɛhu sɔfoɔ bi na ne mpaboa kye ankasa tumi sɛ ɔdeɛ wɔatwe akyɛ weinom nyinaa no ammɔ nhu ei w'ani so ade mu apɛ sɛ ɔtu kwan woyɛ sɛ woyɛ sɛ na wohwɛ asɔfodie paa Galilea ha. Ah, monhu. Well, eh, meda ase sɛ wabisa me ammɔ me hu ammɔ because sɛ ɔfrɛ no nya bɛtow deɛ a na sɛ ɛyɛ awurade pɛ no deɛ ammɔ me hu bɛsi nnɛ mfa m'ani gyee m'ani gyee ho paa sɛ me koraa no yɛsee me sɛ memmɛyɛ saa adwuma no nti ammɔ me hu Ɛhɛɛ ah mo mehu. Obi ka biribi sɛ wobɛkɔ heaven a yɛfa no asase so ha sɛ heaven yɛfa no asase so ha womu ansa na woakɔ akɔfa heaven te sɛ yɛwura ministry nim me ne wo yɛwura ministry nim yɛde nkɔmmɔ ne wura ministry okay obi se wobɛ eh, heaven yɛfa no asase so ha womu ansa na woakɔ akɔfa heaven wohwɛ adwuma kakra nyame de woayɛ 22 years ni ɛm sɛ saa berɛ no koraa na nka wonya aba na nka ɛba no nyi Twenty two years ni. Ɛɛ kakra a wayɛ no, wobɛtumi de nsasuo bu aka sɛ, oh, ɛnɛ deɛ mekɔ, megye twe, mawie.
Yeah, meda ase, nyame nhyira wo. Um, mɛtumi aka sɛ mede me nsa si mbo but menwie because adwuma no deɛ once yɛte aseɛ no ɛwɔ sɛ yɛyɛ more than that. Na kakra a mayɛ ne sɛ adwuma deɛ mayɛ bi, Awurade adom menka Ɛnhɔ a meka hyɛ Nyame anom na mmom no menya nnuru baabi a. Ɛhɛn, firi sɛ Awurade deɛ nante because mehyɛ aseɛ as evangelist. Okay.
Aha, a Awurade de me nantee. Ghana ha deɛ nkuro bebree makyini so. Bebree a na mekɔ kɔ preachi ka Nyame asɛm crusades. Awurade nam me so agye nnipa bebree a mɛfa no sɛ bebree wɔn a wɔayera a obi wɔ ha no ɔyɛ Kristoni na wahwe ase. Nyame fa yɛ so kɔ prikyi wie a na wasakyera nti ɛyɛ bebree meka sɛ meka a mɛtumi aka sɛ the whole Ghana deɛ nkura a menim so yɛ baabi kakraa bi maprikyi baabi bebree ansa na mebɛpie nkra ha
mekɔ Bible school ɛwɔ ɛyɛ Peace Bible College Ɛha ɛwɔ akra ama bible school koraa deɛ mekɔɔ yɛ nkyɛ because nyame no ɔfrɛ a yɛ ana no mɛre no ɛnyɛ ɛɛ bible school nti na ɔfrɛ deɛ mehu ne sɛ ɔfrɛ no nyame ɛwɔ divine calling sɛ no onya ɛde ma wo na ɛtɔ wo so a ɛɛ wɔde ka afrɛ dada baa wobɛkɔ nteteɛ honam fam akɔsua the way a ɛfrɛ bi Pastoral Ethics, Ɔbɛkɔsua saa nneɛma wei nyinaa so that obi ba a, watumi ahu how a wabɛsi no no ayɛ. Nti mekɔɔ Bible School wɔ La Paz. Ɛno nso memfa no sɛ ɛbɛyɛ fourteen years or twelve years ni. Oh, okay. Ɛhɛn, mede kɔɔ Bible School.
Nti woyɛ adwuma no kakra ansa Hyia, o meyɛ, koraa. meyɛ paa, Yeah, meyɛ yeah, kakra ansa na mekɔ yeah, Bible na School. bɛdi Bible school.
Yɛda ase. Eh, yɛnhwɛ, eh, wowɔ school no, na eh, Class bia no yɛwɔ three yɛakyɛ mu three yɛwɔ ɔmo a ɔmo yɛ above ɛna yɛwɔ average ɛna yɛwɔ below na wodi hefa. Oh me deɛ ɛɛm ma me nfa nfiri ɛɛ ɛɛ tama na mo so me wɔ ɛɛ school a me hyɛ nfa sɛ me hyɛ school ase na me yɛ bliland paa nti na me na na me di first ɛwɔ class nti me kae sɛ yɛ master koraa no ɛbɛ fa me na me ne ne te. Na ɛtɔ bere bi a, na Nyame nim wɔn na bonsam nso sɔre tia. Nti one day me elder brother, me ne ne kɔ those days afuom. Nti wɔde sika twa me ti ha, ha sei. Nti mennim, prɛko pɛ no ara tu. Nti bɛyɛ three months, na me nsii school dɛm nti ɛfiri that day no deɛ me te class room koraa na m'ani poro nsuo saa nti time a mbɛgye awurade di yɛ na gya yɛ nti afei na ama me ntumi ndi first no bio nti na me no me hɔ ɛyɛ ɛyɛ average but me ni below because me no time biara me gyina 80 85 90 ɛnna mi university nyinaa saa nti mi nye obi a ma bɔn saa. ɛdɛn na ɛbae na. well asɛm na ɔkɔfa bɛyi sɛ wonim sɛ wosusu a na ɛtɔ da bi a na yɛte village no so no ɛkɔbaa ne sɛ ɛsɛ sɛ yɛkɔ afuom nti yɛkɔɛ no yɛ kotokoto a yɛtu manka no deɛ mehunu yɛ ne sɛ metiri mu pii mebisaeɛ a wɔse ohunu sɛ homa bi ɛsa me ti ho Nhoma biara so nsa me tiri ho. Nti neɛ mogya ɛbaeɛ deɛ m'ani so tee me no me collapse koraa. Na me wɔ hospital bɛyɛ three months ansa na me sɛ ba life. Nti ɛma school koraa no metum because me kaa sɛ me wɔ school no na yɛ jampo me. Those days na sɛ de me si yɛ brilliant ne nti no. Time me me wɔ class three yɛ jampo me kɔ class four. Class four me no mu sua deɛ me sɛ di fɛ nti yɛ sɛ jampo me kɔ class five. Those days. Nti ɛhɔ na me ne ɔmo ahaa oh na na nyame adom meka hyɛ nyame animonyam na awurade adom mm.
In ministry wohu adeɛ. Me nte ase akyire mu yɛhunu adeɛ sɛ sɛn. Eh, revelations.
Oh nyame nipa biara hunu adeɛ. Na adeɛ a woyɛ Nyame nipa nhu no, eh, Nyame ama yɛ nyansa ne nimdeɛ a yɛde kasa. Nti, eh, eh, yɛhunu adeɛ a yɛwɔ nyansasɛm ka a yɛde ka saa asɛm no. Ɛnyɛ sɛ mahunu adeɛ nti na mebɛgyina public na mabɛka. Because Nyame somaa eh, eh, eh, Nathan sɛ ɔnkɔ David hɔ, ɛberɛ a na ɔkɔfa Uria eh, yere na wɔkuu no no. Bible se ɔkɔɔeɛ no Nyame somaa no personally ɔne ne mmienu nti deɛ Nyame maa ne hunuiɛ no ɔkɔɔ no nkyɛn direct but ɛho nhia sɛ mba bɛgyina public na ma bɛka sɛ mahunu adeɛ nti Nyame abue w'ani a saa na ɛteɛ. Ɛneɛ aha no nsɛm wɔ hɔ. Deɛ ɛdi kan no yɛbɛda ase sɛ wagye berɛ na worehwɛ yɛn wɔ Tik TV so. Ma me ntwa me ho tiawa me ba a nkɔmɔ no yɛ bɛ toa so paa because asɔfofoɔ a ɔmo hu adeɛ a ɔmo bɛ ka wɔ radio so ne TV so ne ade ade yɛ bɛ di mu nkɔmɔ yɛ twa yɛ ho aba sisi a stay tuned. Ewiase mu a yɛwɔ yi wobɛtumi asi gyinaeɛ a ɛbɛboa wo daakye. Wobɛtumi nso asi bi a ɛmmoa wo koraa na ɛmfa mfasoɔ mmrɛ wo. Yɛn mpanimfoɔ pii asi gyinaeɛ a ammoa wɔn, ɛde ɔhaw ne abenedie ne setwere na abrɛ wɔn. Ɛno nti na mpanimfoɔ se,

President hyia me efiada yi ne efiada biara. Right abusuafoɔ yɛn mu obibiaa akwaaba sɛ afei na wode wafidie no ato hɔ a na wohwɛ yɛn a Tik TV so nie nkɔmmɔ wɔ hɔ dwumadie fiada biaa yɛde brɛ wo wɔ berɛ a abɔ anwumerɛ nnuonum ɛna ne berɛ nso nie a yɛde som woɔ no Na yɛne ɔsɔfoɔ a ɔno na ɔyɛ kɔfa baa Emmanuel Apostolic Church International, Rev. Kankam na yɛne no adi nhyiamu ɛnɛ a yɛretwetwe nkɔmmɔ n'abrabɔ mu nsɛm, adesua kakra, wɔkyerɛ yɛn nneɛma bebree wɔ nkɔmmɔ wɔ hɔ dwumadie no so. Na ansa na yɛba abɛkɔ no ne yɛhwɛ adeɛ bi, ɛɛ papa yɛnhwɛ wei, sɔfoɔ bi wɔ hɔ a, menim sɛ yɛ trending deɛ a trending na ɔpɛ deɛ a onyanya asɛm bi a na ɔde aba abɛto dwa wɔ bere ko a ɔnkɔnsɔlte nnipa a asɛm no fa no ho ebi a te sɛ ebi ama mpanin sɛ obi bɛwu ne adeadeɛ ne aba tv so ne abɛgyina hɔ ne aka yɛn wɔ bere a yɛ mu nnipa no amaneɛ deɛ nti a mebisa saa asɛm wei no yɛ Nathan deɛ a wode faa David asɛm yi ɛno no ɛyɛ ne kwan so ano no. Yo, meda ase. Well, Tumi no deɛ ɛɛm Nyame menka no sei, Awurade frɛ wo a ɔma wo nimdeɛ ne nyansa wɔ adwuma a ɔde ahyɛ wo nsa na ɔnim sɛ wobɛtumi ayɛ so nti na ɔde frɛ wo. Baa me deɛ me mehu no deɛ ɛɛ sɛ me deɛ a Nyame de obi ho asɛm ma me a, there is no need sɛ meba public na mabɛkasa sɛ ebi a eh nipa asem asi wei sei but mɛkɔ ne nkyɛn akɔka deɛ mahunu akyerɛ no na biribi wɔ hɔnom a me ne no ayɛ sɛdeɛ mema wo mfatɔn ɛfa Nathan ne David deɛ no na ɛnɛ no eh mentumi nkase bia sei because Bible si yɛnya ama no nyinaa mmɔ mu nyini na ɛnɛ no bebree so hɔ no mpɛ sɛ sɛdeɛ woka trend no pɛ sɛ nipa te ne nka ne saa no nti no na ɔyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nipa bɛhu sɛ ɔno so abɛn na wapue. But sɛ Nyame mmerɛ so sɛ ɔbɛpagya wo a, ɔbɛpagya wo. Biribiara yɛ ne, ɛwɔ ne mmerɛ. Biribiara ɛwɔ ne mmerɛ. Nkɔmmɔ wɔ hɔ dwumadie ɛna wogu so a wohwɛ yɛn ɛwɔ Tik TV so. Yɛ streami live ɛwɔ Facebook ɛna afei nso YouTube ɛno nso wobɛtumi de aba. Social media handles no nyinaa yɛwɔ hɔ nom. Papa wowɔ special calling bi? Yeah well mɛtumi aka sɛ mewɔ special calling. Na ansa na wobɛba wo special calling no so no, Nyame frɛ wo no, office no yɛse yɛwɔ fivefold ministry, ɛhefa ankasa na wohyɛ ansa na wo special calling? Yoo, ɛyɛ fivefold ministry, yɛwɔ apostle, prophet, teacher, evangelist and pastor. Nti ɛyɛ fivefold ministry. Na me no sɛ wobɛkae a mede ka kyerɛ wo sɛ berɛ a Nyame frɛɛ me no na me deɛ yɛ evangelist. Ɛno nti no mehyɛ aseɛ sɛ me kɔ out akɔ preachi nti me kɔ baabi bebrebee nti me ankasa deɛ na me calling no yɛ evangelist nti na me ntimi ntina asɔɔ dɛm because nsɛm a awurade bɛfa me so aka no wo wanhwɛ a wasɔre no me ba mu ahwɛ ebegu because asɛm a yɛde ɛɛ ɛɛ na sɔfoɔ de bosom bɛka me de just a second bɛka ɛhɛn me me calling no no because me me nyɛ obi a w'abrabɔ nyɛ a mɛba abɛsosɔ wo soɔ wɔ nneɛma bi mu like question a na wobisa me yi about sɛdeɛ nɛ so called pastors and prophets yi aba yi eh, mehwehwɛ sɛ mɛsɔ Nyame ani dan sɛ mɛhwehwɛ sɛ mɛsɔ nipa ani that is my view anaa me vision a na ɛwɔ m'adwene mu no no nti me me deɛ ne sɛ eh, megyina abɔnten mepaa mu ka nkwagyeɛ salvation message Because sɛ wokɔ the book of um, Matthew chapter number three, ɛberɛ a na uh, John ɛrekasa no wɔ se, na mokɔ a monkɔka sɛ the kingdom of God is at hand. And this is the message, a good news wɔ Nyame de ma ɛyɛ yɛn asɔfoɔ biara. Ɔn wɔ se monkɔka sɛ wɔsoro hene no abɛn na monsakyera mo adwene nye asɛmpa no ni. Enti deɛ aka no deɛ ɛyɛ bonus. Sika ntaare a nnɛ bebree deɛ bɛwura mu no, ɛɛ ɛɛ ɛɛ mɛtumi aka sɛ me me calling no deɛ Ɛɛ, Nyame frɛɛ me sɛ memmɛka N'asɛmpa, na ɛnyɛ ewiase nneɛma. Na sɛ wokeka no penpen sei nso deɛ a, sɛdeɛ wonnya members o. Exactly.
Ɛno nti na ɛ, ɛ, ɛ, yɛ, yɛwɔ mu bɛsi saa bere yi a nnipa nte yɛn nka, but Nyame deɛ ate yɛn nka. Because yɛmpɛ sɛ yɛbɛsɔ nnipa ani. Yɛpɛ sɛ yɛsɔ Nyame ani. Ɛno nti no eh, Awurade adom, wɔn a Nyame de wɔn ama yɛ no deɛ, wɔn tena yɛn nan ase. Wɔn tena yɛn nan ase. Awurade nam yɛn so asesa bebree. Nyame nam me so atete asɔfoɔ koraa bebree. Ɛhɛn, ɛnti deɛ Awurade aka no deɛ, ɛbɛba mu. Right, aha ɛyɛ Tick TV so ɛni nkɔmmɔ wɔ hɔ dwumadie. Yɛne Ɔsɔfoɔ Kankam na adi nhyiamu a yɛtwetwe n'abrabɔ mu mpɛnsɛmpɛnsɛmu, yɛtwetwe mu nkɔmmɔ kakra. na ɔma yɛn ɛmu adesua. Yɛhwɛ, papa, ɛnnɛ yi asɔfodie ne kane asɔfodie no difference no ne sɛ? Mm, well, meda ase bebree. Ɛnnɛ asɔfodie ne kane asɔfodie no deɛ, difference ɛwɔ mu no sɛ Kane no na ɔbrɛ wɔ mu, ɔbrɛ wɔ mu because na nipa nte adwuma no ase. Nti na ɛyɛ den koraa sɛ sɔfo koraa ɔkɔpɛ ɔbaa aware a, awareɛ koraa na ɛyɛ den. Obiara mpɛ sɛ ɔde ne ba bɛma wɔ awareɛ because wɔn nim sɛ adwuma no ɛyɛ den. Ɛhɛn, nti wobɛhu sɔfo sɛdeɛ na wahyɛ aseɛ woka na otwi wosutwi koraa kyeakyea. Na wokɔɔ su ɛhyɛ wɔ no koraa no ɛyɛ serious. Ɛhɛn, kuta bicycle bi ne opia de nenam nkuraa ase nom ne adeɛ. But na Awurade adom, ɛsiane sɛ adwuma no Nyame ɛho, ɛmmerɛ no rekɔ awieɛ a, generation biara no deɛ Nyame yɛ nti no, ɛnnɛ adwuma no ayɛ dɛ, ɛha ama nokwarediefoɔ wɔ mu, ɛnti na bebree nso abɛwura mu a Nyame mfrɛɛ wɔn wɔn abɛwura mu no. Saa na mehunu no, because yɛwɔ nnipa bi wɔ hɔ a, wɔhunu sɛdeɛ ɛnnɛ makɔ school, mete borɔfo, menim adeɛ, mebɛwura adwuma no mu a, sɛteɛ biara no mewɔ sika mɛsi asɔɔdaeɛ, mɛkɔ FM, mɛyɛ wei, ɛnti na wɔabɛwura mu. Ɛhɛɛ na ade compare tetefoɔ deɛ na wɔn deɛ wɔn brɛ yie but nnɛ deɛ no yɛ brɛ nso ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ kyɛn tete deɛ no. Ɛda ase ɛɛ maame hwɛ wei nokora sɔfofoɔ no yɛsɛ mo nyɛ romantic.
Me nya ntee romantic na se mpɛsɛ hɔ no kyerɛ me yie
Mo nyɛ gye maa so. Ah okay, generally romantic no. Yo, me dansi bebree. Well, ɛsono obiara sɛdeɛ meka sɛ ɛsono obiara ne ne calling. Sɛ yɛwɔ nnipa no bi obi te sɛ sɔfo wɔ hɔ yi. Asɔfodie no ɛyɛ a na ɛyɛ Biribi te sɛ akorɔkorɔ kakra wɔ mu. Ɛna ɔde ba yɛn yɛ line na na meka no asɛ evangelist nom ne like apostle nom biebie nsɔre nsɔre nom ne adeɛ at times no wɔn no wɔka wɔn nsɛm pimpin wɔn ka no pimpin ɛno nti no yɛbɛkorɔkorɔ kakra baayɛ mistake so yɛbɛtwi wɔn anim yɛn nso yɛ deɛ no no. ɛnna ɛma mo nyɛ romantic. ɛhɛn nti ɛno deɛ. nti yɛ romantic. ooo oh, meyɛ romantic but woyɛ rough a mɛtwi w'anim. Woyɛ deɛ nya meka nokorɛ akyerɛ wo. Me me nso me deɛ no no. Nti tɛm biara mepɛ sɛ mepɛ sɛ megyegye wo. Paul ka asɛm bi. Wɔse na nnipa na metwetwe wɔn ba mafa mepɛ sɛ mede wɔn ba mafa. Galatians 1. Anaasɛ mepɛ sɛ mesɔ Nyame ani. Nti deɛ mahu no sɛ nnipa no bebree pɛ sɛ wɔn sɔ Nyame ani. Ɛno nti no wɔhunu sɛ adeɛ no ɛyɛ kyea koraa a na oh no ɔdi so. But ɛyɛ sɛ wotene Bible se Ɛɛ tene abɔfra no so ɔho no na ɔyɛ dɛ ɔnyini a ɔmfiri ho nti wokyerɛ no kwanpa no a ɔnyini a ɔmfiri ho. Wei deɛ mɛhu sɛ woyɛ romantic because seven years in marriage four children ɛyɛ romantic. a ɛnkyɛ wɔn aka nso didi akyiri a wɔn bɛba saa sɛ aka bɛyɛ fɔ. oo
ɛnyɛ saa yɛbɔ mpa deɛ nyame pɛ no ana ɔde bɛmaɛ. Nyame pɛ mpoano anwea o. Oh dabi Nyame kan but ɛnɛ situa baabi a wiase kɔ no deɛ sɛ wa wonim. Oh me yɛnya hɔ no ma Nyame.
Right yɛnya ɛhɔ no ma Nyame. Nkɔmmɔ wɔ hɔ dwumadie ɛna wogu so a wohwɛ yɛn no. Live wɔ Facebook ɛna afei nso ɛɛ YouTube wo de ɛɛ wobɛtumi asubscribe wahyɛ na biribiara atumi akɔnkan ɛde ama yɛn. Ɛɛ yɛne ɔsɔfoɔ a ɔno na yɛkɔfa baeɛ Emmanuel Apostolic Church. na yɛne no didi nkɔmmɔ. Apostle Kankam na yɛne no yɛanya no wɔ nkɔmmɔ wɔ hɔ dwumadie so a yɛne no rebɔ nkɔmmɔ yi. Asɔfofoɔ no mo yere ɛsɛ a wɔn brɛ paa because dɛm biara wodeɛ ministries ministry ɔkɔ ha ɔsen ha evangelist foɔ koraa deɛ ɛne ɛbɔ bɔ mu nya time mɛma no. Nti ayɛ a na ɔmo wɔ fie a na ɔmo resu.
Saa na ɛte. Meda ase.
Ee, sɔfo na Ɛɛ, mete ha. wɔ- ɛ, wei deɛ ɛɛ, ɛ- ɛte ɛte saa nanso no ne nyinaa no wobɛhunu how a wobɛsi aplay wo part because awurade de awadeɛ ɛtoto church ne wɔn nyame no ho nti ɛwɔ sɛ ohunu how a wobɛsi a- aplay wɔ Nyame deɛ no na abɛsisi atoto fie. Enti meyɛ ne nyinaa kama sɛdeɛ ɛteɛ. Ɔbaa no, mmerɛ so sɛ mekɔyɛ Nyame deɛ no a, ɔma kwan ma mekɔ because ɔnim sɛ ɛyɛ Nyame adwuma. Ɛna sɛ mmerɛ so so sɛ mewie so ba fie so a, masɛdeɛ sɛ mebɛyɛ fie so, yɛyɛ. Enti no, yɛyɛ both no nyinaa.
Ɛmaa bebree no ara, sɛ woyɛ sɔfoɔ no a, sɛ wei a meka yi, ɛyɛ nkorɔfoɔ anim asɛm. Wɔhwɛ me, m'ahwɛfoɔ, ɛyɛ wɔn anim asɛm. Mmaa bebree no ara wokɔhyia no na aka sɛ ɔyɛ sɔfoɔ pɛ, mm, sɔfoɔ deɛ mempɛ no awareɛ. Ɛdeɛ na moyɛ wɔ fie hɔ nom ɛma ama yɛmpɛ asɔfoɔ awareɛ. Mm, well, uh, uh, sɛdeɛ maka no, sɔfo maa meyɛ no koraa no, ɛyɛ, ɛyɛ, ɛyɛ gift, anaa yɛ, mɛfa no sɛ ɛyɛ adom akyɛdeɛ. Firi sɛ, onipa bi wɔ ɔhwɛ ne ho a, ɔno ohun sɛ ɔntumi nware sɔfoɔ. Ɛnsɛ sɛ yɛ force no because eh, ɛnɛ asɔfodie no woyɛ sɔfo maame a nti na yɛfrɛ wo sɔfo maame nyɛ sɔfo ɛyɛ asafo maame okay. asafo no nyinaa no maame ɛne wo ɛyɛ sɛ woyɛ obi a wobu adeɛ w'anim teɛ wo kasa yɛ dɛ nnipa a wɔn anyini bɛba asɔre no mu ɛsɛ ohun ha a wɔbɛsi handle wɔn wɔn a wɔyɛ poɔ, wɔn a wɔnni bi ne nnipa bebree bɛba. Nti saa afoɔ no nyinaa sɛ ohunu ha a ɔbɛsi handle wɔn mo. But yɛ obi wɔ hɔ a saa qualities no wɔnni bi. Nti ɔno ahunu sɛ mentumi nware nti nsɛ sɛ yɛfɔ so saa nipa no. But sɛ obi a ɔhɔ a owura mu a ɔtumi yɛ no ɔra kama sɛdeɛ ɛm sɛ biribiara teɛ nti saa na mehu no. Alright eh mɛba so na yɛ final words ɛnɛ issues sesei. Nkwadaa nketewa na sikaduro ne deɛ ɛkeka keka ho kaa so a mɛba hɔ na waka ɛhɔ nom asɛm na adeɛ afutu sɛm kakra de ama yɛ na ansa na no nkɔmɔ wɔ hɔ dwumadie na wogu so a wohwɛ yi ɛwɔ tik tv so yɛ streaming live ɛwɔ facebook ɛna afei nso youtube Eh, wobɛtumi asubscribe na wahyɛ de ama wo mfɛfoɔ nyinaa na obiara nso atumi ahwɛ bi. Ma yɛntwa yɛn ho sima yɛba a yɛde deɛ aka nyinaa ɛbɛtoa wo so. Ewiase mu a yɛwɔ yi, wobɛtumi asi gyinaeɛ a ɛbɛboa wo daakye. Wobɛtumi nso asi bi a ɛmmoa wo koraa na ɛmfa mfasoɔ mmerɛ wo. Yɛn mpanimfoɔ pii asi gyinaeɛ a ammoa wɔn, ɛde ɔhaw ne abenedie ne setwere na abrɛ wɔn. Ɛno nti na mpanimfoɔ se,

Nkɔmmɔ Hɔ Dwumadie na yɛgu so a yɛde rebrɛ mo. Na ma menkae o sɛ, sɛ ebi a woyɛ sɔfoɔ bi anaasɛ adwumakuo bi, wopɛ sɛ woba dwumadie yi so anaasɛ wopɛ sɛ wosponsor dwumadie yi a, wobɛtumi afrɛ numbers no a ɛgu wo screen no ase no anaasɛ 0241 283974 0241 Two eight three nine seven four ɛno ara na yɛde agu screen no ase no na watumi afrɛ wo ne mpanimfoɔ ntwetwe nkɔmmɔ bibia ɛda fam afam dabo ɛna aborɔfo ɛka ne borɔfo saa no ɛfam dabo kyɛ sɛ ɛda fam sɛ yɛatim yɛne wo bɛdi nkɔmmɔ atwetwe nkɔmmɔ ahwɛ bibia ma wo nso watumi aba na wo product a wode baeɛ no yɛbɛbɔ ho dawuro ɛde ama wo ama Amanfoɔ atɔ no pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ. Adeɛ bi a ɛde ba no, yɛasi nkete sɛ yɛbɛ yɛbɛtɔn no yie paa de ama wo. Wommfa wo sika mmɛhyɛ dwumadie wei mu nnu ho da because Nyame asɔfoɔ wɔ saa dwumadie wei so paa yie. Me din de His Excellency Nana Kwame Owusu Nana Tvin Odi Akyem President. Nkɔmmɔ wɔ hɔ dwumadie so nie na ɛnɛ anwummerɛ yi deɛ Yɛne Rev. Emmanuel K. Kankam na yɛatena ase na yɛretwetwe nkɔmmɔ, na yɛapem so akɔ yɛn anim biara no, ɛnkyɛ yɛde nkɔmmɔ no bɛba n'awieeɛ. Ɔno koro yi a ɛna ɛsan yɛ kɔfa baa Emmanuel Apostolic Church International. Ɔno na Nyame nam ne nsa so de saa asɔre yi abɛdua ɔman Ghana mu na ɛregye Nyame mma. Aha yɛ nkwagyeɛ fie. Wo mma nsa nkɔ nsapan, wo ba nso so a, deɛ wo kra hwehwɛ no, ɛno ara na wo kra nsa bɛtumi aka. Ma menkɔ sɔfoɔ so na yɛnni wiase nkɔmmɔ, nkɔmmɔ a ɛkɔ so wɔ ɔman mu. Ɛɛ, n'ano ada yi ara, Easter yi ara mu na nkwadaa mmaamua mmienu akɔfrɔm wɔn yɔnko abaamua a wadi mfeɛ edu akɔbɔ ne kɔn akyi aku no adɛn a wɔde no rekɔgye sikaduro. Ɔsɔfo, adwuma no deɛ yɛyɛ, hmm, moyɛ, mogu so nso. Hmm. bɔne no nso gu so rekɔ so seesei, yɛnyɛ dɛn? Hmm, ɛda ase. Ɛyɛ asɛm o. Asɛm wei deɛ yɛteeɛ no, ɛyɛ ase fem bebree. Asɔfoɔ yɛwɔ adwuma yɛ, na parents no nso wɔ adwuma yɛ, na mo media no nso mowɔ adwuma yɛ. Ɛfiri sɛ nea mehu ne sɛ yɛn yɛbɛ play yɛ part bebree. Ɛnɛ wohwɛ yɛn TV station ne media no so a, Ɛɛ fa sika bɛgye sika bɛyɛ wei nti akwadaa no te ho no ɔhwɛ a asii sɛ ɔrehwehwɛ biribi bi a ofii sɛ wɔnya sika ɛbɛboa no nti ɛnsɔ ni adeɛ wei no deɛ ɛha adwene nti ɛsɛ yɛn nyinaa yɛsɔre na yɛn asɔfo yi yɛtumi ɛyɛ adwuma no yie tumi ɛkɔ so ara sɛdeɛ ɛbɛyɛ a saa nneɛma a ɛyɛ anyambra nsɛm sei no ebi ntumi nsi wɔ ɔman no mu because ɔman no according to bible no sɛ sɛ ɔman te sei na mmɔfra mogya hwie gu sɛ ɔman no a bible sɛ awurade ɔmpɛ ɛberɛ a kain de abaa bɔɔ ne nua abel kwan akyi na ɔwuiɛ no nyame koraa team sɛ a ah, kain deɛ na wayɛ yi wonim deɛ yɛde yɛ mogya nti bɔne abutu wo pono no wakyiri kwae ɛreba nanso di ne so nti ɛde nnome ɛbaa ɔman no mu nti wei no ɛha adwene nti ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa tumi kasa tia Hwɛ, ma menkyerɛ baako bi. Sɛ wohwɛ abaamua nnora a yɛde wɔn kɔ court, ɔfa nkɔ, circuit court, ɛma yɛareman ne wɔn sɛ wɔn nkɔ nkɔda polisifoɔ kukum kakra mu sɛ na wɔtwe mmienu sɛ na wɔn bɛsan aba. Na obi kɔbɔɔ abaamua no baako sotorɔ. Na wohwɛ akokoduru a na ɔka sɛ. Ɛɛ mekɔ aba sɛ kurom ha yi ara na yɛn nyinaa wɔ. Mekɔ ba a, wobɛhu. Wɔnyɛ tumi bi obi a. Ɔno akwadaa no na ɛka saa. Yes.
Sɛ mekɔ aba sɛ kurom ha yi ara na yɛn nyinaa wɔ. Ɛɛ sese dɛn na wiase no adu? Ɛɛ awieɛ no na abɛdu no. Yɛmfa nyi nyinaa saa anaa aban no nyɛ biribi. I don't know sɛ biribi wɔ hɔnom a ɛtwa sɛ yɛyɛ deɛ a, I don't know. Joe, Medaase bebree. Deɛ mɛka nyinaa ne sɛ, ɛyɛ ewiase no awieɛ no ara mu na yɛaduru no. Saa na mɛka no, ɛfiri sɛ Bible no kaa sɛ yɛnhunu wei sɛ mmerɛ a ɛdi akyire no, ɛɛ, mmerɛ a ɛmu yɛ den bɛba. Nnipa bɛyɛ ahopɛfoɔ, sikapɛfoɔ, na awofoɔ yea ho asoɔdenfoɔ bɛba. Wokae ɛyɛ Second Timothy three hɔ no a, Dan wo ne wo ba no a. Enti, akwadaa at this age, teenager, tumi hunu sɛ ɛsɛ sɛ ɔkɔpɛ sika sika no kora wɔde kɔe na dɛn na wɔde sika no kɔe nti wei ma mehunu sɛ to me no mehunu sɛ deɛ nyame aka no ara na ahyɛ ase a ɛreba mu no nti ɛyɛ nkɔmhyɛ na nka akwadaa wei ntumi nka sɛ mene kɔ na mɛba na kyerɛ sɛ ne nan si biribi so nti wɔnam wɔn nipa hunu sɛ wɔyɛ akwadaa but honhom no wonim honhom ɛtaa n'akyi Nti saa na ɛteɛ. Hmm. Hmm. Eh, saa na ɛteɛ eh, yɛwɔ adwuma yɛ sɛdeɛ sɔfo adi kan ka no yɛwɔ adwuma yɛ mediafoɔ mu wɔ bi yɛ saa nso na eh, aban nso wɔ bi yɛ asɔfoɔ wɔ bi yɛ awofoɔ nso mu wɔ bi yɛ ɔsɔfoɔ yɛbɛwie yɛ nkɔmmɔ no korakora no w'afutusɛm na ɛne w'akyira kwan nneɛma a ɛkɔ so wɔ ha mama akwan mu anka biribi kakra mfamfa ho a ɛyɛ saa na mayɛ wu nti yɛnkɔ meda ase bebree mafutusɛm na mede bɛdi ka deɛ bɛdi akae mede kɔma yɛn mpanyimfoɔ a awurade de tumi ama wɔn mo mɛsrɛ wɔ anidie mu Sɛ Awurade bɛbu obiara ho nkonta baako baako baako according to Bible. Sɛ twa se yɛn nyinaa kɔpue Onyankopɔn atemmuo dwa no anim. Nti ɛfiri ahemfofoɔ, eh, ministers, president, yɛn nyinaa yɛwɔ asodie wɔ man no mu. Yɛn asɔfoɔ so deɛ mɛka ne sɛ yɛmma nokwaredie ɛne asɛm no a Nyame de ama yɛn no. Wɔse mokɔ a monkɔka sɛ ɔsoro ahennie abɛn. Ɛnyɛ visa, ɛnyɛ lotto. Eh bɛgye sika bra na ho bɛtɔ wo bra na wobɛnya wei nyɛ no ne adwuma a Nyame frɛ yɛn nti sɛ wo wohwɛ na woyɛ ne nyina a ɛbɛboa afei yɛmfa mmra nkwadaa no so mɛsrɛ sɛ abaatan no so ɛmmɔ mmɔden sɛ obiara ɛbɛhwɛ ne ba yie wokɔ asɔre a ɛnya wo ba fie obi kɔ asɔre na ne ba te bɔɔl eh, eh paake so bɔbɔ adɛn a ɔbɛ sɛ ne ba ɛyɛ Michael Essien ɔbɛ sɛ ne ba yɛ sɛ Asamoah Gyan But sɛ wode wo ba kɔ asɔre na ahyɛ aseɛ tete na menye nni sɛ wei ɛbɛba. Nti kakra a mɛka no no, woba yɛ asɔre mu so a, ɛne sɛ aha Emmanuel deɛ yɛde atete wɔn no sɛ yɛ, yɛsua Nyame asɛm ka nkwagyeɛ asɛm. Na menye nni sɛ sɛ wode Nyame asɛm tete wo ba a, akwadaa no bɛtumi afiri ho akɔyɛ abɔne because Bible se, Kyerɛ abɔfra no kwan pa a ɛyɛ na wɔnyini a, ɔmfiri ho. Nti sɛ wotumi kyerɛkyerɛ wo ba ne wo area ne borɔno nso ne yɛn asɔfo yi yɛka no koraa kyerɛ a ɛbɛboa yɛn hwɛ gay ne lesbianism ne GPLT hwahwa ne kewfo yi mefa no mewura mu yɛn hwɛ saa nkurɔfo yi a ɛm ade a ɛyɛ akyiwadeɛ a nyame mpɛ na ɛnɛ yɛkɔfa ba no nti megyina wei so ɛsrɛ Sɛ ɔman no mpanyimfoɔ no yɛnyi abomination no kora ɔman no mpɛ no ntoɔ nyame mpɛ ɛyɛ akyiwade ɛbɔ man a Sodom and Gomorrah kɔ yɛyɛ a nyame ɛbu fuu wɔn de gya bɛhyee wɔn nti adeɛ a yɛyɛ no yɛtwetwe musuo ɛne nnome ɛbrɛ nkyirima ne ɔman no sɛ yɛbɛtumi agyina mu saa a kam gyidi yie sɛ awurade ɛbɛhyira yɛn na nka awurade bɛhyira ɔman no ama yɛso yɛ nyinaa yɛtumi atena ɔman no mu dwodwoo. And I say, uh, church. Mo wɔ social media handle bi a ɛbɛ sɛ de to dwa? Yeah, nokorɛ.
Yɛwɔ YouTube. Okay. Yɛsa wɔ Facebook.
Okay. Yɛsa wɔ Instagram.
Ɛna yɛwɔ Twitter. Okay. Ɛno so yɛwɔ hɔ nom.
Nti. So obi pɛ sɛ ɔrekyi a. Obi pɛ sɛ ɔrekyi a ɔmmɔ Rev Emmanuel eh, Kakari. Okay.
Rev Emmanuel Kakari TV. ɛbɛba rev emmanuel kakari tv wonya bɔ a emmanuel kakari tv na kakari ɛ kari kari
kari kari k-a-r-i k-a-r-i emmanuel kari kari rev no yɛ r-e-v ori r-e-v emmanuel kari kari tv ne yɛwɔ sa ne nyinaa so ne nyinaa bom baako wobɔ a wobɛhu yɛ yɛ preachings bebree wokɔ hɔ a wobɛhu no end time messages Second coming of Jesus Christ, eh, yɛwɔ biribi te sɛ New Jerusalem, yɛwɔ messages bi gu hɔ nom a bi te sɛ eh, rapture, yɛwɔ so many eh, eh, cited messages bebree gu hɔ, wokɔ a wobɛtumi akɔ akɔ bɔ Okay, atii fa no.
number no to dwa Yo. ɛne direction to the church. Mate, me number wobɛtumi de afrɛ me ɛyɛ plus two three three

yɛkyira kwae so ɛne sɛ yɛwɔ kaa so a yɛwɔ yɛwɔ branches bebree bi wɔ nkɔkɔɔ ne ade bato baabi a mewɔ no deɛ wohia me a woba wofa kaa so aka wosi wobɛsi galilei a ɛha nyɛ headquarters oh, headquarters ɛwɔ um, dɔme abra oh, ɛhɔ na asɔre no ti wɔ aha yɛ branch ɛne aba nti eh, wonya si galilei a na wobisa sɛ woba ɛyɛ omega omega nsuo no ano hɔ a Fi ɛɛ baabi a fish market no akwadaa koraa bɛkyerɛ wo. Woduru hɔ na wode owura fie a wobɔ saa namba no na wobɔ din na obiara bɛkyerɛ wo. Baabi a wokɔ biara wonya fo kaa de bedu ɛɛ Kasoa Galilee a mhm. wosi wokɔ Omega taxi rank hɔ nom asa wɔn nso wokura wo kaa ɛnea wonkyɛ koraa. Wodrave wobisa sɛ wokɔ Omega wɔn bɛkyerɛ kwan na ɛda mu tee na wode aba abedu wonya bedu Omega wɔsi wokɔ fish market Ɛɛ akwadaa bi a ebetumi akyerɛw hɔ anaasɛ ɔbɔ nɔmba a sɔfoɔ de to dwa no a, na ɔno ɛɛ wɔbɛgye wo so na wo nso woatumi arekye na biribiara a wopɛ sɛ wo nsa tumi ka no, wo nso wo nsa atumi aka. Nkɔmmɔ wɔ hɔ dwumadi. Pasa, yɛbɛda ase. Nso meda ase.
Yɛbɛda ase sɛ meda ase. ɔma kwan na yɛne wo bɛtwetwe nkɔmmɔ. Aseda aseda yɛ Awurade dea. God bless you. Nkɔmmɔ wɔ hɔ dwumadie na wonya aboterɛ na wohwɛ yɛ a wogu so a wohwɛ yi. Yɛ streami live wɔ Facebook na afei nso YouTube nso ɛda mu. Sɛ wopɛ sɛ wode wo advert bi ba dwumadie yi so a, wobɛtumi afrɛ mpanimfoɔ wɔ 0241 283974. Zero two four one two eight three nine seven four Yɛbɛtumi aboa wo na w'adwatɔndeɛ biara no yɛbɛbɔ ho dawuro de ama wo. Womfa mma nsan nnu ho ɛsiane sɛ wei ɛyɛ deɛ Nyame ahyira soɔ. TV wei ɛyɛ deɛ Nyankopɔn ahyira so. Deɛ ɛbɛka ho asɛm biara bisa wɔn a yɛbɔ wɔn adwatɔndeɛ ho dawuro wɔ ha no. Bisa wɔn mmae nnu wɔn ho da. Woba a yɛbɛtumi abɔ ho dawuro kama kama kama kama na wo nso W'ani atumi agye.
Wofrɛ mpanimfoɔ a, ɛda fam sɛ yɛn tim biribi a bɛtumi akɔnkan de ama wo. Yɛde dwumadie yi nyinaa asi ha nya nyame adom a na wɔtwɛ sɛ nɛ yɛbɛsan ahyia na onum pɛpɛɛpɛ na yɛde nkɔmmɔ foforɔ nso a ɛwɔ hɔ de abrɛ wo. Me producers ɛyɛ Georgina Kuntum Blankson, ɛɛ ɔbaa pa gyina, tiatiatia very short. Ɛna afei nso Doreen Antwi Welbeck, wɔn nso na ɛbɔɔ yɛn akyi dɔn, wɔn na ɛyɛ producers ɛwɔ nkɔmɔ hɔ dwumadie no. Me director ɛyɛ one Nana Yaw Agyeman, ɛto otua hene, otua toɔ, otua tax. Ɛna afei nso executive producer ɛyɛ Ike Bebe, ɛna ɔdirect nneɛma nyinaa ma ɛde kɔ dwa. Nyame adom a na ɔtwɛ sɛ nɛ yɛbɛsan ahyia. Me din ɛde His Excellency Yankwae Nana. Kwame Owusu Nana Tino di akyem president mede wo asi ha nawɔtwe sɛn yɛbɛsan ahyia Akrafo.
Wiase mu a yɛwɔ yi, wubetumi asi gyinaeɛ a ɛbɛboa wo daakye. Wubetumi nso asi bi a ɛmmoa wo koraa na ɛmfa mfasoɔ mmrɛ wo. Yɛn mpanimfoɔ pii asi gyinaeɛ a ammoa wɔn, ɛde ɔhaw ne abenedie ne setwere na abrɛ wɔn. Ɛno nti na mpanimfoɔ se,